Сахалар туруоруҥ Дьэ, эппитим ойун дуораана үтэлигинэ федеральнай таҥҥа таҕыстарыаххына Тугуй диир буоллахха өйдүүр буоллахтааххытынай буоллаҕына улуу тураҕын алтын ордуу уонна конкуренция бэрээдэк киһиэтэҕитэ диэн таһаарыылар этэн турабын Орто Азия хара үлэһиттэригэр конкуренцияны олохтуохха наада диэн ол конкуреннарынан кинилэргэ хотугу Корея үлэһиттэрэ буолуохтарын сөптөөх Конкуренция баар буоллаҕына, үлэ миэстэтэ былдьаһык буоллаҕына, холобур, биһиги саха сирин салалтата даҕаны, урбаанньыттара даҕаны, үлэһиттэри талар кыахтаах буоллахтарына, биллэн турар, оттооҕу дьиэттэн да сылдьар үлэһиттэр бэйэ бодолорун тардыныа этилэр эбит да. Кимнээх орду билээттэрий диэн этэ. Кимнээх орду бэрээдэктээхтэрий, кимнээх аргылаабыттарый, наркотигы тарҕаппыттарый, охсуспаттарый, дьахталлары күүһүлээбиттэрий диэн көрдөххө, холобурун эттэххэ, Хотугу Корея билээттэрэ ордук буолахтара. Кинилэр аан дойду үрдүнэн биллибит Хара Ньуураҕа билээччилэр этэ. Уонна бэрээдэктэрин чааһына эттэххэ, эмиэ биир оннук. устуруойнаах дьон үлэлиэтилэр, устуруойнаах дьон хамнастарын ыламман дойдулара бары этилэр Бу эппит таһаарым музыста бүгүнү тахбыта итиннэ эмиэ хаанны ханнык эрэ статьябар хаана эрэ эмиэ суруйан турабын ама ону көрдүөххэ наада билигин билигин өйдөөбөппүн ханнык статья суруйбуппун Дьэ, Тианата сыарҕалаах устаах буолбатах, мин хайда эрэ ээ диэн аналаатым, ээ саха сирин халтыта тутуунан дьарыктанар урбаанньыттар даҕаны баҕар бу боппуруоһунан интэриэһиргиэхтэрэ диэммин, гынан улахан эрэл суоҕа этэ. Тоҕо да диэтэххэ, аа хапытаал

Былыргы Европаҕа аристократтар оччолорор үөскээбитэ бу теория аристократтар үрдэ улахан эппиэтинэстээх этилэр үһаҕынан аҥаардас сэрии буоллаҕына аан бастакынан аристократтар сэриилэһэллэрэ кинилэр бу бүттүрүйбэт эбээһинэстэрэ онтон кэлин Най барыы туора тутуу Төрүөх төннүү барбытын кэнниттэн бырождение аһаллылар. Аан баара ханнык түгэҥҥэ оннукка эп түбээннэрин дьэ куолулааһын саҕаланар. Аа онтон дьаал либерализмный курдук түөрүйэ үөскээн э эттэнэн уҥуохтанан арҕастаан тахсар. Сүрүн өйдөбүлэ диэн ол киһи быраабаҥын диэн буолбатах. Сүрүн өйдөбүлэ диэн норуотунан хаххаланан эппиэтинэстэн босхолонуу буолара. Аристократия сыалаһарга бастатан туран оннук этэ. Холобур, либерализм бастакы

Философия будуар диэн кинигэтигэр ааһыйталаабыта бу тосхоллору, холобур, ханнык даҕаны бэйэлээх буруйга смертная казнь диэн суох буолуохтаах. Ханнык даҕаны киһи Сидьиҥ быһыытын, холобур, сексуальнай извращениедын өйдөбүллэри э, көҥүллүөххэ наада диэн. Ити барыта олоххо киирдэ, билигин либерализм күүскэ үлэлээн, э, аны туран э, эдэр дьоннор күнчэҕэ сурук астыллара диэн бу Ээ, олох хаалынньаҥа дэн. Оҕолор төрөппүттэрин искэллэрэ кинилэр этэллэринэ сылдьаллара диэн бу сыыһа дэн. Бу барыта олоххо сыыйа баайа киирэн иһэрэ. Ити этэбин да садизм садизмҥа олоҕурарбы либерализм уонна хаамыы үрүн сыалаһарга диэн бастатан туран аристократия, ол аата

Ол билигин дьабыйаал тобутугар уонна баар-суох кэлиилээх барыылаах туттуулаах-хаптыылаах урбаанньыттарбыта суоҕа дьэ киһини дьиксиннэрэр диэххэ наада туох да диэбитим бүгүн күн бүгүн Арассыыйаҕа Ол иһигэр саха иһигэр саамай эр аттаах күүһүнэн радикальнай ислам буолар. Радикальнай ислам это. Мин ислам диэбиппин омуктары омуктары ыкыллыыр, атаанаһыллар тардаатыыр диэри ат мин радикальнай ислам туһунан этэбин. Россия бобуллубут террористическай тэрилтэлэр тустарынан этэбин. Дьэ, Украина, Европа, Америка холбооктаах штаттара бу өйдөнөр быһыыттан. Кинилэр маны түөттүллэрэ чуолкай. Тоҕо диэххэ билигин үгүстэр этэллэринэн билигин религиознай сэрии бара турар. Православияны уонна исламы Бил тутар сэрийэттэн. Православие өттүгэр православнай омуктар, украинецтар, муннулуччулар бэйэ-бэйэлэрин кытта иилэһэ дьыллар. Билигин оннук аны аан илиҥҥэ тардытатар Израиль онно турун аһдьар, Ираны үтэн анньан көрөр, посольствотын аркетанан ытылыыр, атын арыйси Президент Аресиха өлбүтэ биллибэт, бу эриини улааннык күүскэ утарар уонна Иран хантан ити Израиль провокациялара киирэн биэрбэтин курдук дьаһанар күүстээх президент этэ диэн аналлар Аресины. Ээ, дьэ, маннык этэ, биһиги буоллаҕына бу аҕыйахха мааста даҕаны холобура Крокус э, концертнай аһаабатыгар буолбут алдьархайа хайдах эрэ умна быһыытыы бу курдук буоллубут. Дьэ холобур маннык куһаҕанын туоратахха дьэ билигин Украинаҕа көҥүл биэрдилэр Россия сирин уотун ытыалыырга диэн ээ ракеталарынан белоруку дроннарынан атааканы саҕаҕа буурбаттар эбит ээ холобурунан такка эф шестнадцать истребителлэр диэннэр бааллар олор аракеталарынан төргүүлэнэн бараннар космостан көмүскэллээх ол аата противоракетнай сулууспалар кыайан суоһарбаттарын курдук космостан көмүскэллээх атакалаан киириэхтэрин өһүттэн москваҕа питергэ оборонканнан дьарыктанар обуоттардаах Уралга, Урал куораттарыгар, онтон хас сокуорка тэҥинэн радикальнай исламнар Холобукровска биэс алта уонча киһичэ хас киһини хаайаталлары билин Китайлаах иэдээнин тардыбыт буоластанна, холобур Дьэ уон уонча куоракка да буоллун, сүүсчэлии киһи да буоллун, Саха уулуссаҕа дьону ытыалаан киирэн бардахтанна. Дьэ мин анаабар улахан аа аа улахан иэдээн буолуон сөп. Биллэн турар, ПЗО маҥан дьарыктанара буолуо эрээри бачча элбэх мөлүйүөннэн дьону барыларын хайдах учуоттуу кыахтара суохтанар. Росгвардия күүстэрэ ону барытын биирдэ саbatытыа диэн мин хайда эрэ улааннык саарбахтыыбын. Ол да буоллар дьэ хапытаал былааһыгар олорор орох дойдулар исламтан улаханнык сэрэнэр уону ну утары дьаалы ылынар мыдаарыстыбалар суох буолбатахтар холобур дьоппуоннар бааллар Бу дьиҥинэн эттэххэ эбэбитигэр дылы язычник омуктар синтоизм диэнтэн язычество иһин дии аха итэҕэлтэн улахан ээ уратыта бах итэҕэллэрэ. Кинилэр бу исламтан улаханнык сэрэнэллэр эбит. Бэл туристтар визаларын мээнэ биэрбэттэр ислам э итэҕэллээхтэргэ. Уопсаннай Японияҕа Үстүөттэн таттахха миллион диаллары ыллаана э, мусульманнар ахсааннара аҕыйахтыы инчэгэйдэн аттылар. Э, бу уопсанан сэрэнэллэр уонна барларын кэтээн көрөөт дьыллар. Ол мээнэ буолбата ол диэн ол дьоппуоннарың мээнэ омук буолбатахтар Дьэ, ити телевиден курдук биһи бу аҥаардас миграннар да боппуруостартан көрөбүт хахайын халтытааҕыны, урбаанньыттарбыт даҕаны саха омук кэскилин туһугар улахан эппиэтинэһи бэйэлэригэр ылына илик дьоннор Кинилэр сүрүн куоһурдара диэн миграннар суох буоллахтарына, оттон экономикабыт эстэр, тутуу бизнеһэ Үрэллэр диэн буолар, ол гынан баран дьиҥинэн кэскилин саныыр дойду, кэскилин саныыр республика, кэскилин саныыр бизнес каадырдарын, бэйэтин каадырдарын бэлэмниэхтээх, хантан эрэ бэлэм дьону тиэйэн аҕалан үлэлэтэрдэн ол биир суол, онтон бэйэҥ норуотуҥ, бэйэҥ дьонуҥ кэскилин туһугар каадырдары Үлэһит дьону дээннээһинин бу биллэн турар, улахан ороскуоту уонна өркөннөөх үлэни эрэйэр дьыала. Ону дьиҥинэн патриоттар дьонно бэйэлэрэ ылынарга атаатар. Манна диэттэхэ, биһи тутууга урбаанньыттарбыт бэйэлэрин хаччыларын бу ханна даҕаны инвестиция буолбатахтар Кинилэр үксүн бу Арассыыйа национальнай бырайыактарын, ол аата национальнай бырайыактар харчыларын атаараллар, освоение барар. Ону дьиҥинэн бу бизнес на бюджетные деньги диэн этиэхэ сөп. Онон улаханнык ол Эбиллэн турар кинилэр бизнестэрэ кинилэр бизнестэрэ федеральнай хаччыбыттаан оһуллуоҕа эстиэҕэ биллэн турар ол кинилэр бизнес эстэр диэн алаата бэйэлэрин тус хармааннара хаччылара лаппа аҕыйыырын этэр буолан тахаллар онон туох этиэх Фумаровыный норуот туруорсуон наада Хайдах барыта норуот буруйдаах буолуой, акыла үһүрээҕи уоппут ааҕыллар, нууччалар үһүрээҕи уохтара сээҥҥэ киирэр. Ол гынан баран дьону бэлэмниэххэ, каадырдары бэлэмнээһиҥҥэ, үлэни ыытыахха анал бырааһынма оҥостуохха наада. Ол биллэн турар, республика хаалтатыттан улахан тутулуктаах. Үлэтэ уолдьа дьиҥинэн муох курдук. Ону ааһан үлэтэ муох ыччатпыт даҕаны үгүстэрэ буоларынан буолбатан дьарыктанаатын ыччаттарбыт ээ мээнэ дьон буолбатахтар үгүстэрэ ээ үрдүк эбэтэр орто үөрэхтээх дьоннор. Ону-маны билэр дьоннор. Акаары дьоннор аҕыйахтар манна диэн эттэххэ. Онно үлэни ыытыахха наада, аналлаах политиканы ыытыахха наада, дьэ аналлаах э, күүстээх үлэни ыытыахха наада, ороскуотуруохха наада. Онон дьэ норуот туруорсуон наада диэн өссө тугу да этэбин. Ханнык да депутат, Ил Түмэн депутата буоллун, олохтоох халыҥныы депутата буоллун, Улуус баһылыга буоллун, республика баһылыга буоллун аамай сүрүн ирдэнэр хаачыстыбата бэйэтигэр эппиэтинэһи ылынар кыаҕа буолар. Бэйэтигэр эппиэтинэһи ылынар диэн. Мин эппиэттиибин, мин бу туһугар бэйэм э, манныгы этэбин, манныгы туруорсабын, манныгы олоххо киллэриэм диэн. Кэскил туһугар. Онтон уопсай долгуҥҥа сылдьар үйэттэн туох аа, салгын үрэн, ытырҕалыы сылдьар аа, баһылыктааны, депутаттааны бу туоха дынааталах Ээ, кэм-кэрдии эппиэтинэһи бэйэлэригэр ылынар дьоно баһылыктара эрэйэр. Билиҥҥи ыарахан күҥҥэ дьылга. Чэ, ити курдук миграннар боппуруостара өссө субулутунан кэлэр буоллахха бэйэ аналларын итинниктэр. Аа аа мин каналба фруктарыҥ биэрээт буоллаххына биллэриҥ ээ ээ аныгыска көтсүөххэ диэри.